Sa tliet tim ilu ċċekkjajt raw iktar minn 25,000 fuq Facebook views. Ehm, barra fuq YouTube u eh, oħrajn. Issa fil-fatt rrid ngħidilkom li barra tistgħu tara dan fuq Malta Premier Facebook page. Hemm ukoll Malta Premier YouTube channel dejjem u issa fuq Spotify. Morru biss għal Buzu Premier u fittxu Spotify. U dan kollu jista' qed isir grazzi għal Simon Abela, il-persuna li hu l-moħħ wara dawn il- dawn l-affarijiet eh, tekniċi ngħidilhom jien għax da fidejhom, aħna naraw biss. Illum minn għandi mistieden, ta' bok kelli l-Alana Bela, rrid f'ċertu ħin dal-waqt stennewna, em, għax diġà Kellimtuni, battuli mistoqsijiet, kollha għaddew taħt tala nabera u kollha għandi risposti għalihom. Tinkwitawx. Ibqgħu wkoll għax da jiġi rrekordjat ftit qabel joħroġ, eh, allura ma tkunx tistgħu dak il-ħin li tiktbu jew li tibatu xi messaġġ ehm, noħorġu dak il-ħin, però ġimgħa ta' wara joħroġ. Eh, fil-fatt ehm, għamlu hekk illum ukoll li ibatu Eh, aħna narawhom ukoll għax dal-programm hu tagħkom. Jiena x-xewqa tiegħi u nemmel li tasal eh, diġà qed nitlobu ħafna li jkun dirett. Ħalli bniedem iċempel, jitkellem u jiddiskuti anke mal-mistieden li jkolli. Eh, però għalissa hekk Qalu li jridu jagħmlu. Ikun hemm raġunijiet għaliex, però qalu li ma naqtax qalbi nistenna u l-affarijiet jiġru kif nixtieq jien. Miegħi minn għandi, ħabib antik, qas ngħidlu futboler, qas ngħidlu coach jien, ħabib. Għax eh, kien wieħed milli kien eh, jisponsorjani flimkien mal-Hans, eh, ma' Tony l-Hans, ehm, ma' Vince, profeta Vince kien, minn kont taħdmu miegħu. bil-ħwejjeġ, Jesmond Zerafa. Jesmond jien niftakru plejer mal-Belt, niftakru plejer mal-Furjana, kienu ħadu ħabi kbira Jesmond meta mort mal-Furjana l-Beltin. Miners.
Miners, eh, xorta ma ħadux gosta. Eh, anka Sandro Mikallef kien mal-Furjana Miners, ta' eh?

Għaw presidenti, Viktor Zammit, Joe eh, Karwana Karin. Imbat kont ma xieħa inti? Mela, ma Viktor bħala coach. Fuq dak jitkellmu da. Ma Dione dak iż-żmien kien ma ta' Tumas, ma Matthew ta' Tumas. Jina kelli ħafna ġifiri nis li għalija jina dejjem najtu dejjem nikkummenta kif jispiċċaw daw n-nis bus il-futbol jispiċċa. Fuq dik li tinkelli. Illa għaliex jiena dejjem nikkummenta fuq dawn l-affarijiet. Jiena u inti u kull minu bħalna coach, player, iż-żaza timorru fin-nursery. L-MFA. Kull mum involut fil-futbol, ġurnalisti, referees. Jekk daw in-nies li qed jgħinu l-klabs Maltin jispiċċaw, jispiċċa l-futbol Malti. Il għaliex il-futbol imexxuh daw in-nies li jagħtu kontribut lill-futbol. Jiena u inti niftakru żminijiet sbieħ u hawnhekk nixtieq ngħidlek li ħadt pjaċir meta qalli Sandro biex niġi u qalli ħajkun hemm il-bużu. Anke kif qalli ngħidu l-ġesmat u żgur. Għax inti kont fil-pik tal-futbol Malti u inti l-futbol ta' żmienna taf kif kien kien hawn seba' tmien timijiet ta' livell għoli. U daw in-nies kienu jagħtu kontribut il-futbol. U daw ma tantx jieħdu lura, ftit jieħdu. U qed nibża' bus mill-futbol. Ħafna minnhom fallew.
Ħafna minnhom fallew fil-business tagħhom. U qed nibża' mill-futbol li xi kultant daw in-nies qed jiġu warbin anke min-nies tagħhom stess. li kif jispiċċaw dawn in-nies, il-futbol jispiċċa. U jiena dejjem ngħid u ħanajt kelma li li ngħidha. F'kull programm li mur dejjem ngħidha. Jekk mhux kulħadd se jiftaħ għajnejh, jingħaqad flimkien u jħobb il-futbol Malti, il daw in-nies jirrispettom. Jien li jien involut fil-futbol u l-plejers biex jilabu jridu jħallsu, mhux jitħallsu. Illa għaliex il-ħajja tas-soċjetà kif inhi mhux faċli llum, mhux bħal żmienna abbuż. Futbol biss, ma kien hawnx daw it-television fuq fuq fuq fuq. Inti Tassew. inti taf xi ġifieri għandek it-tfal u taf xi ġifieri u kellek ħuk plejer ġifieri. Ġifieri taf xi ġifieri. Imma l-presidenti u l-kit managers u team managers, daw in-nies li jagħtu kontribut u daw li jagħmlu l-gerijiet. Kif jispiċċaw dan n-nies bus? Jien minnek bus. Inti ħajtek dejjem futbol. Għalfej tajt mill-futbol. Għalfej twarra, għalfej ġejt ġejt ma tajtux kasu l-futbol. Għax imbagħad l-ewwel ħaġa jien kont kif nara logħba, kif nara plejer fit-triq. ara Jesmond, ara Joey, ara Sej, ara Derin. Illum tara Brażiljan, ta' kien bi futbol, hemm wieħed eh, jaw, bih il-frott ħdejja, ta' wieħed Malti. Għalli jimpliq bil-Malti, eh? għalli player da, su player int. Ej, għasna fa' minn għalli jilab. U kemm il-darba mmur naħdem ikun ġoħanut, jimpliq da player ta' player tal-futbol da. Minu da. Jista' jkun plejk kbir, ma naf kif jkun plejk kbir, ma ħsibx qed jbih il-frott. Tajjeb. Ehm, però hija xi ħaġa anka dal-aħħar kont nara l-aħjar lobby tas-saruħa speċjalment diġà tkellimna fuqha ftit ħadu gost bih dan il-kampjonat, però jibqa' fatt li l-aħħar parti minn ma trid issegwija. Titu ma trid, jien segwejthom kollha. Però ma bqax narafhom. Għax il-prijest ma nafhomx. Il-prijest Maltin bdejt nara fl-ewwel hemm. Kien hemm xi plier barrani li jinqata' fost l-oħrajn. Tajjeb li tgħid ara dak. Ara dak pereżempju hemm wieħed issa mar ma għandu daqna kbir hekk imma bil il-karan diku. Hemm eh, Mark Zira, center eh, forward. Eh, eh dak, eh li jiskorja. Għadak eh, bajt niftakru. Tifhem? Maxwell Maja. Għax hemm players li eh, barrani li għandhom ċertu, għax anka fi żmienna, fi żmienek, meta kont player inti, għax żmienek għadu sallum, għax għadek coach. Ehm, hemm players barranin tajbin u anka kien hemm barranin. Ara kemm kien hemm players barranin tajbin. Ta' żmien iktar.
Eħe, ħallew wirt. Għandek Essien Imbong, tiftakru? Hello, hello, Buzu, kien jitkellem hekk. Missier Imbongijiet. Tajjeb, ħalla żewġ wirtijiet fit-tim nazzjonali. Għax tgħidx dawk missierhom u ommhom Niġerjani, però daka ġew Malta. Baqgħu Malta. Baqgħu Malta. Żewġu Malta. Żewġu Malta, il-twildu Malta tfal, għandi dubji qatt marru Niġerja, għandi dubji. Però xorta ma kienx tagħmel differenza, għandek Veselji. Il-Jugoslav kien jilgħab mal-Belt kien dak le. Mal-Furjana. Mal-Furjana. Eh, Xkuħat jgħidlu Veselġi. Għax kien trajr barra dak, eh, mar barra u reġaġi. Għalli, no, I'm called Veselji. Għax jek jgħidu għaw ma, għafqax niftakar, u ġiri meta jgħidu fuq il-televiġi, iva, tal-muwa, Veselji. Għax għalli ju, eh. Ċuksin woko. Tajjeb, għandek ieħor. Ta' Roger Walker.
Ta' Roger, eħe dak qed jilab. Ija, tifel jilab ukoll. Astina.
Jilab ukoll.
Roger baqaw. Eh, kien tajjeb. Id-differenza jibus.
Ma ħallew wirt, dik li qed Iva, imma id-differenza kienet li fi żmien għal-barranin mhux tminja, issa jenkunu ċari. Diffiċli biex tim iġib minn players barranin tajbin. Diffiċli. Finanzjarjament, It-tajb ma jiġix Malta ta. Finanzjarjament jiena xorta nibqa' ngħid. ċertu klabs huma falliment. Huma falliment, però il-ħajja tal-lum għax dak it-tim ġab tminja, mela jiena nġib tminja. Però id-differenza hija, eh, anzi llum għajnuna Illum il-klabbs, illum il-klabbs qed jieħdu xi ħaġa mill-MPL. Qed ituhom fondi Mis-sena l-oħra ta' mis-sena l-oħra, qed ituhom fondi li inti tieħu ċertu flus, mod speċjali l-klabbs iż-żgħar, pereżempju jiena rajt il-ħattarxin. Il-livell tal-barranin huwa lussu. Il-livell tal-barranin għandhom tliet erba' barranin in-Naxxar is-sena d-dieħla żgur li tarhom ma' klabbs iktar kbar. Imma l-klabbs iż-żgħar biex iġibu tmien barranin, bus illum il-flus tal-plejers mhux bħali jew bħalek. Jiġifieri l-ġurnaliżmu ta' żmienek, li kont titħallas ta' żmienek, mhux tal-lum. Fil-futbol huwa l-istess. Però, bl-għajnuna li qed jieħdu llum finanzarjament, il-klabbs iż-żgħar ikunu jistgħu jkollhom il-bidu biex jibdew jinvestu fil-klabb tagħhom. Qabel. Però hawn min jgħid, Presidenti, mhux u li jmexxu l-klabbs, li llum iktar werted iġibu plejers barranin Milli kemm jitolbu l-Maltin, hija verità din? Ħanajdek għaliex hija verità. Illum. Jew għax li l-barrani ma jħassu għax illum il-klabs ma tantx jitilqu plejers barranin. Jekk inti rota ma ddurx, per eżempju, dak it-tim xtara dak il-plejer, dak it-tim xtara. Jekk tħares in plejers transfers, kemm ikun hemm transfers tal-Maltin? Rari. Illum inti erġaj dħalt fil-futbol qed tagħmel il-programm, allura iktar issa tibda tisma'. Rari biex ikun hemm players Maltin li jimmuvjaw minn tim għal ieħor, kemm kien hawn transfers kbar li tajt dal-player kien top mat-tim, mar ma daw, ma tantx tara llum, ma tantx tara. Allura barrani ikun differenza u skont xi ddi, skont xi ġġib. Hawn barranin li fi żmien li kont mal-Belt jien dal-aħħar li kont erbaħt il-kampjonat kelli l-barranin għall-Malti kienu ta' livell. Ħadt il-grazzi kont hu. Ejja, imma dak huwa l-futbol, imma dak hu l-futbol. Le, mhuwiex futbol ta'. Ejja, imma Booth jiena, jiena ħa ngħidlek xi ħaġa. Jiena, jiena. Imma tirbaħ il-lig u titlaq Jagħmluha coaches. Id-dinja kollha. Darbtej wara xulxin b'telfa waħda. Jagħmluha dinja kollha. Imma ineħħuk għaliex għax irbaħt il-lig. Jien ma nistax nifhimha. Ħanajdlek xi ħaġa. U inti bil-fors taf xi ħaġa waqgħet metta. Bil-fors. Ħanajdlek xi ħaġa. Għax ħaġa tħoss.
Jiena, jiena, jiena Inti tafni u nerġa' ngħidlek u llum tafni. Jiena bniedem. Ma tantx iddur ma' kantunieri.
Bravu. Jiena bniedem eh, m'hemmx uċuħ u direzzjoni waħdem fil-futbol. Jiena l-plejers huma ħbiebi, però min ma jridx ma jkunx ħabib tiegħi, ikollu l-problema. L-għaliex l-aħħar mill-aħħar jiena rrid nerfa' r-responsabilità. Naqblu? Jiena qatt ma kont imweġġa' b'dik id-deċiżjoni. Kelli rabja. Kelli rabja. Però meta jiena niftakar pajjiżi x'għamel għalija fil-ħajja tal-futbol. Il-belt. Il-belt. Ma mhux l-istess President. Le, le, le.
Imma jiena, jiena dejjem inħares lejn nies. In-nies jiena għadni nirrispetthom, il-klabb għadni nirrispettah. U jien għalija il-klabb mhux dak jew dak. Il-klabb huwa n-nies. Jiena dak li jien illum bis-saħħa tal-klabb tiegħi. Mela jien għalija m'hemm ħadd ikbar mill-klabb tal-Belt. Il-klabb tal-Belt imexxuh in-nies tal-Belt. In-nies tal-Belt għalihom il-futbol huwa reliġjon U jiena kont muġugħ u ddispjaċut, però ma kellix rabja għal pajjiżi, kemm hu vera. Mhux għal pajjiżek, għal mod kif. Hija, imma.
Kif apprezzawk minn kif qed imexxi. Imma dawk ikunu nies personali. Pajjiżek, mhux il-Beltin.
Tant kemm hu hekk.
Ħadd ma qabel magħhom.
Mhux tant kemm hu hekk li jiena s-sena l-oħra mort ngħinhom l-aħħar xahar u nofs. b'xejn. Il għaliex il-pajjiżi kien f'sikwazzjoni kerha. Allura jiena ddeċidejt li nagħti xi ħaġa. Iva, ma tagħmilix differenza, pruvajt. Pruvajt. M'għandix dispjaċi. Ġesmu dak iż-żmien. Ġo fik kont tħoss li diffiċli salvaw naħseb biex vera. Ħanajdlek.
Tgħid ħankun jien il-coach Bija ġej.
Li il-belt waqgħu għall-ewwel darba fis-sorja tagħhom. Jiena ma kontx il-coach, kont technical director. Eh, Meta dis-sena kien hemm ċertu kuntatti għax jiena xorta rrid ikun hemm ftit għajnuna u tkellimt ma' xi ħadd li llum qiegħed involut fil-klabb. Għalli inti miġnun mort mal-belt is-sena l-oħra. Qatt ma mhux ma' pajjiżi dik is-sikwazzjoni. Dak li jien illum u dak li int illum bis-saħħa ta' pajjiżi. L-isem li għandi llum, all right, qatt ma ninsa x'għamlu miegħi pajjiżi. Pajjiżi jien ngħid, dejjem pajjiżi ngħid, ma ngħidx il-klabb jew hekk, pajjiżi għax aħna l-Beltin, pajjiżna. Ġej nerġa' ngħidlek, ġieli lagħbt kontra pajjiżi u nipprova nerbħilhom. Dak xogħli. Però l-isem li għandi llum, bil-kontribut li tajt il-futbol, bil-kontribut li tani pajjiżi, bil-kontribut li tawni li tawni klab soħra, bir-rispett u l-ħbibalija li għandi fil-futbol Malti u jiena taf qatt ma kritikajt il-ħadd.
Le, le. Qatt f'ħajti dak il-mument u daqshekk. Jien għandi rispett kbir mill-klabbs kollha. Għax dejjem kellhom rispett kbir lejja. Il-President kien Victor Xieħa dak iż-żmien? U xek? Ija kif.
Eh, imma għaliex neħħik metlix għalek.
Jina. Idem xiex, għallek xi ħaġa. Le, le, le, ħanajdlek. Ħanajdlek, ħanajdlek, ħanajdlek.
Jista' jkun f'qasir iż-żmien meta nieqaf mill-futbol u. Mela mhux sa. Le, le, le, ħana ngħidlek biex li ġej. Le, le, ħana. Ma tantx baqa' li xi żmien. U ħana ngħidlek xi ħaġa li li illum qed ngħidha di. Għas semmejta inti milux. Għandi xi ħadd waqt nippjana biex noħroġ ktieb tal-futbol. Tajjeb.
U ħa noħroġ il-ktieb tal-futbol biex iż-żgħażagħ tal-lum ikunu jistgħu jkunu jafu minn xiex tgħaddi mill-futbol. Bus, inti taf kienu jgħidulna qabel, u int futboler int tajjeb ma tagħmel xejn. Mela. Eh, titħallas tal-futbol, murajdilhom sagrifiċċji nagħmlu. Pero f'dal kliem, f'dal ktib. Sa naħlef inti hemm kont taħdem fil-ħanut. F'dal ktib. Li ma kienx tiegħek.
Irid jgħaddi ż-żmien li batejt. Irrid nuri d-deċiżjonijiet li ħadt bħala kowċ u għal xiex waqaft minn mal-belt.
Biex bħala plejer qed tgħid? Bħala kowċ u bħala plejer. X'int anke bħala plejer? Bħala plejer u bħala kowċ.
U min kien kowċ fi żmien għaw ah, president meta waqaft bħala plejer? Dak iż-żmien kien.
Mill-belt. Eh, dak iż-żmien kien Minn għalija Karwana Karin kien. U kif għaliex għażil tmur ma' Biki Kara? Il għaliex jiena meta kont mal-belt eh, ta' 32 ħanajlek bus kollox jekk il-motivazzjoni tiegħek ma tiqpax tajba tfalli fix-xogħol, fil-futbol, fil-ħajja privata, inti għandek esperjenza kbira u taf ġifieri. Il-futbol sabiħ u kulħadd jieħu pjaċir li jaqla l-flus Pero jekk inti ħa tmur għall-flus, tmur fejn tmur, motivazzjoni tispiċċalek. Jiena kont lucky nerġa' ngħidlek bis-saħħa tal-klabb li rbaħt ħafna unuri. U jien mal-Belt kont klabb ta' 16-il sena niftakar ħawweġġak ftit, l-ewwel logħba kienet kontra r-Rabat, Dak iż-żmien kien hemm David. U kon skur jgħid jien dak iż-żmien. U kon nerbaħni l ewwel xejn. Però meta jispiċċalek il-motivazzjoni f'kollox fil-ħajja, trid tagħmel stop. Meta spiċċajt mill-futbol niftakar kienu qaluli biex nieħu t-tim wara Edward Aquilina. bħala coach. Għattilhom li għattilhom jien għadni minix lest, għadni nrid nispiċċa mill-futbol, għattilhom rrid iktar esperjenza, għax biex ħanajdlek bus, biex tkun coach tal-belt hija xi ħaġa inkredibbli. Jiena kont laki li kont ma' l-belt u jiena belti. Però tittelfa r-responsabilità abbuż. U ħnajdlek fiex. U nagħmel appell. Għax il-Beltin jemnu fir-rebħ. U nagħmel appell il Jew fir-rebħ ġenwin, jew anka telfa ġenwina, imma ġenwina. Meta tkun kowx tal-belt, toqgħod il-belt. Toħroġ fit-toloq tal-belt. u ħbieb mill-belt, mela, kif ilħaqt coach? Dak ma jkellimnix, dik ma tkellimnix, l-oħra, dak kellu t-tifel, dak kellu l-kuġin, dak it-tiju, dak it-tiju, nifhimhom. Nifhimhom meta ma jilabux it-tfal tagħhom, jew tal-familja, uħossu. Però jiena fil-kuxjenza tiegħi meta ngħid li jien ħadd deċiżjoni għal klabb u mhux fluċuħ, mela jiena m'għandix problema. Meta l-ħadd kowx tal-belt u ġew il-ġurnalisti niftakar il-klab tal-belt. Għatilhom jiena u hekk qiegħed bil-basket ħaltaw ġew biex nibda il-mixja tiegħi kowx tal-belt. Però dal-basket li tħalt bih, dan ħajqpa preparat biex jeġa meta jiġi l-mument u s-sija, jien naqbad il-basket u nerġa' nitlaq. M'għandix kontroll meta, pero dal-ment li n-nies jgħinuni u jibqa' warajja, mhux se jkolli problemi. Qatt. Għax inti biex tkun coach tal-belt ma tistax tikkontrolla l-players biss. Aħna dejjem ngħidu tfal tal Proset. Dak li hemm warajk, dak huwa ikbar minn kulħadd. U jiena mbuċċi minn qudiem ngħid li dawk in-nies li li. Inti sa tgħidha x'int wieħed minnhom. Tifimni?
U kont laki bis-saħħa tal-players U kont lucky bis-saħħa tan-nies u kont lucky bis-saħħa tal-presidenti u bin-nies tal-kumitat. U dan dejjem ngħidu tul il-karriera tiegħi. Però weġġajt ukoll. Weġġajt ukoll. Anke bħala plejer. Weġġajt ukoll, imma Illum il-ġurnata, minn daw id-deċiżjonijiet tgħallimt iktar. Kien hemm piki kbar bejn il-Belt u Birkirkara żmien Victor Zammit u Joe Carbonakarin. U int għażilt li tmur ma' Birkirkara. Jew fi żmien Joe Gawċi mort inti? Le, fi żmien Victor. Victor.
Victor.
Victor. Kif kien ħajrek? Kont mal-beq qed tirġu ara. Di tista' tgħidin, jew fiktib ukoll ġejja di. Ehm, inti f'xi ħin mort tgħid il-ġew karwana Karin li ħatiqa minn mal-bet u xek. Ma nafx li keċċewk minn għalli jinti tla. Jiena kien hemm ċertu momenti li eh, bdew jinbidlu ċertu affarijiet. U jiena qatt ma ridt li jiena jgħidu, u ġejbi għanti tafa, għandi ċertu età ara kif spiċċa Jesmond Zeraf. Taf li ċertu plejs baqgħu jilagħbu 38, 39. Isma' l-ħija jgħidili dik. Naqblu. Ta' 35, 36 waqaf mela, għalli. Mela. Għatlu għadek tifla għalli marriċ naqanni. Nara tifel 20 sena. Għas jaf jimxi għaddini bil-ġiri għax Jiena dejjem ridt, jiena dejjem ridt nieqaf. Il-livell li jkun għadu mhux tajjeb, ma tistax intiq pa' l-istess livell, u l-livell ta' dak iż-żmien mhux tal-lum bus taf x'kien hawn dak iż-żmien. L-livell kien għoli mmens. Qed tifhimni?
U ta' 32 iddeċidejt li b'arranġamenti nibdel, nibdel il-klabb. Tifhimni? U niftakar kien champion li Victor Zammit, qatt ma ninsiha.

bniedem tidher raġel u daw l-affarijiet għatlu jiena rrid niġi hawn. Għatlu baqa' li sentej tliet snin futbol niġi nagħmilhom hawn, għatlu bi ftehim minn ġlit mal-klabb tiegħi għatlu u nixtieq niġi hawn għax hawn xi ħaġa tikber. Tifhimni? U bdejna. Kienet motivazzjoni għal. U logħba tnejn. Eżatt, u logħba tnejn ma tantx konna serin tajjeb. Qatt ma ninsieha, Ġejna tlifna manna xar niftakar u hebxej u tlajna bil-pulman morna u nsibu xeba nies jistennewna. Dik kara. Dik kara. U ma tihomx tort dak iż-żmien, għax dak iż-żmien kien hemm dik lajta li qed iġibu ċertu plers, eh, tifimni? U l-ġigwa li għajtlu għawxa. Tony, il-gowler dak iż-żmien kien. Għalli joqtaw dak wara għatlu smara m'hemmx trabilta. Għatlu wara n-nies ħallihom, għatlu niftakar, għatlu għax dawk għandhom dritt, tu dalment li ma jgħidulna xej par speċi. U daw bombardamenti, bombardamenti. Mort id-dar, Dak iż-żmien kien xrani mant il-belt xi 12,000 għal dak iż-żmien. Kienu flus. ċempilt il-Viktor l-etergu ta' ġenna tu nista' niġi l-uffiċċju nkellmek għalija ġest. Għatlu press, u rajt għalija, għatlu madonna bra għalli dawk isiru għatlu press jiddispeċini ngħidlek. Jimu ġejktar. Jien mhux ġej iktar. Jiena baqa' li ftit futbol ma jridx ikolli problemi, in-nies ma ttihomx tort il għaliex Birkirkara bħal belt kienu mxenqin u jixtiequ jerbħu u jiena mhux ġej iktar. Forsi għamilt tmien logħbiet? Għalli inti qed tiġġennen infaq dawk il-flus kollha. Għatlu għandek raġun għatlu ma jiena mhux ġej iktar. U ma mhux iktar. Daqshekk la. Daqshekk.
Daqshekk. Anzi ma sparalekx, eh? Daqshekk. Daqshekk għatlu jiddispeċini ngħidlek għatlu jiena muġġeni. Għatlu jiena marriċ. Eh, imbagħad waqaf mill-futbol. Imbagħad waqaft, imbagħad kont bdejt coach tal-miners mal-belt. U kienu kelmuni niftakar Edward kien ħaj spiċċa u kelmuni jottilhom le. Kienu ġabu l-Chris Malinov li kien miegħi jilgħab mal-Belt is-center forward. U kienu għadhom kemm jirbħu l-ħames tazzi il-Beltu. Kien ċempil li Krist għalli ġes għalli ħan kelmek għatlu għalli il-Belt offrew li seba għodam għalli tiġi miegħi. Għatlu Krist daw għadhom kemm jirbħu l-ħames tazzi ta' Għalli, għalli jek nerbħu tazza minnum, għalli nkunu morna tajjeb. Pero l-bet jgħidu sitta. Issa da ta' wara meta morna rbaħna sitta. Eh, għax dik il-bet ek mamulin, u issa ġejja ġubili, u naħseb hemm moħħom. Eh? Ġifiri, ġifiri.
Battalja ħatkun bej Furjana u bet ġubili reġa. Ġifiri, ġifiri, umbat kont għamilt stop. Umbat kienu kelmuni biex immur mal-belt kont maħar ormi.
X'għandek ma' ħal-qormi?
kollox. Tħobbhom int ħafna. Wara l-belt tħobbhom ħafna. Jina, jina, jina, jina meta bdejt mal-belt kont kux taħal ormi. Wara ħar ormi, wara 30 sena tlajna, għax kienu ilu jumma jitilaw 30 sena dak iż-żmien kelli l-Kamillo, kelli l-Ramon dak iż-żmien. U salvajna mill-ewwel. Is-sena ta' wara ġejna r-Rabat, ir-raba' post, u ġejna final ta' Trophy.
Kont tellu n-nies, eh? Ħafna. Mbagħad kont għajt, mbagħad kont int għajt ma' Matthew, nselmilu minn hawn il-familja Tumas. Fennek u xi?
Familja Tumas għalija huma nies li jirrispettawni u għall-pajjiż għamlu ħafna. Għattu sman, jekk jiena rrid inkun naf, se tagħmlu fil-futur.
Kija?

biex xi darba ħar ormi jirbaħ it-tazza xkonna ġiena tliet darbit final ta' trofi. Għalli le, għalli għax mort mal-belt, għatlu mela kettajt li mort mal-belt, ħajkolli nirreżenja fis-semi final. Kien hemm Vince Carbonaro miegħi dak iż-żmien. Għatlu m'għandix triq oħra x'nagħmel. Illum il-ġurnata relazzjoni tagħna tajba xorta ġifiera ta' dak il-mument. Dispjaċir li huma tant kellhom rispett kif għad baqalhom illum. Qed tifhimni? Illum għaxet magħhom mhux hekk. Iva, u.
Technical director jew coach? Le coach issa jgħat. Jgħat coach hemmhekk għal għaliex kont tajt mill-futbol u ma xtaqt nibqa' nkun involut iktar fil-futbol kif kont tatlek. Imma jien għandi rabta tajba ma' ħarqu. X'inhu l-għan tiegħek dis-sena mela? Le, dis-sena qegħdin second, u nippruvaw nitilgħu, mhux faċli. Second challenge league?
Eh, eh, challenge league, ħan nippruvaw nitilgħu. Eh, mhux faċli, qed tifhem, għax jiena naħseb klabb bħal ħaqar ormi ma jixraqilhomx dik il-pożizzjoni. Pajjiż kbir.
Però għaddewhom finanzjarment ħafna ta' problema kif qed ngħid. Issa jien jiskanta xħal ormi inti taf għax ħabib ma' wieħed mill-iktar familji sinjuri li hawn businessmen, business people f'Malta mhux bħal ormi biss. Bħal ormi mimli nies tan-negozju, eh? Mimli. U fil-fatt anka fejn jidħlu iż-żwiemel. Dik il-problema. Mimlijin.
Ħanajdlek fi żmieni jiena, fi żmieni jiena qatt ma kelli problemi. Il-ground kien ikun mimli dejjem. Jivri m'għandix problema, dak iż-żmien kienu organizzati, illum qegħdin jikbru qed ikunu organizzati wkoll. In-nies kien ikun falab jien niftakar ċertu nies kienu jgħidu lin-nies jiġu l-ground u ħarqol ma jafux il-fejħa jxutjaw. Imma l-ground kien ikun ippakjat dejjem. Pero ħarqor mi problema. Hemm il-festi bus. Il-festi hija hija hija lan tagħhom. Hemm iżwiemel, iżwiemel ħafna ġifiri. Pero jekk jiġu riżultati, in-nies kif qed tajt inti jagħtu kontribut. U llum qed jinbena l-klabb iktar, hemm nies Jiġifieri li huma involuti reġa' daħal Rino, hemm Robert, il-President, hemm il-Benna, hemm grupp ta' nies. Qed tifhimni? Li reġgħu daħlu fil-klabb. Għandhom sponsor tajjeb ukoll, qed tifhimni? Hemm sponsor ma nixtieqx noqgħod insemmi għax ma jkunx irid isemmi ismu, qed tifhimni, biex jgħin il-klabb u nemmen jekk nimxu bil-mod dal-isponsor irid ikabbar il-klabb. Issa, il-prijez barranin mhm. li hemm dis-sena ħal-qormi. Kellek eh, sejn fl-għażla tagħhom jew sibkom? Iv, iva, ġibt il-plejers barranin għax inti la miċelli kemm problema la miċellik ma tistax tagħmel il-kuntratt il-players kollha. Jiġifieri kuntratt kull ma tista' tagħmel xi tlieta. Allura l-oħrajn jibqgħu kollha amateur. Qed tifhimni? Mhux bħal immur nifferma għandi l-kuntratt ta' kien għala xi ħaġa hemm il-kuntratt, is-second division amateur. Qed tifhimni? Barra biddilt 14 il-player, erġajt kif kont għamilt qabel, kollha żgħażagħ, għax inti titħares lejn il-futur, jekk inti tiġi titla' fil-first Ma tridx toqgħod terġa' tibdel. Tifhimni? Allura ġib barranin għadhom żgħar, 22 sena u 21 sena, għadhom żgħar garba wieħed kien mal-belt, ġifieri kont nilagħbu fi żmien li mort fl-aħħar, u ġibt ieħor John għadu żgħir. Però l-plejers kollha għadhom żgħażagħ, qed tifhimni? Kollha hemm enerġija, imma happy bihom, qed tifhimni? U nitrenjaw filgħodu, pereżempju, meta nitrenjaw filgħodu jkolli 17-il plejer. Dik l-importanti, għax barranin, eżenaw biex jiexu biss mill-futbol. Ija mal-Maltin jiġu kol. Tajjeb.
Eh, per eżempju, l-ġimma konna training fil-ħodu 17 il-player, nibdew fil-seba ta' fil-ħodu u għara jibqaw serina xol.
Iġiviri, iġiviri, jina nemmen, jina nemmen, kif dejna najdu fuq il-foto, ġon, kullħat jisaqsi, għalfejn aħna ma nimpruvjawx. Kif issaqsi int, kif kulħadd. Ejja nkunu ċari għax jiena ma nistax ma nafx. L-MFA minn kollox għamlet ukoll biex jimpruvi għall-futbol. Maħniex ngħidu. U kull president li kien hemm. U kull president li kien hemm. Eh, kull president li kien hemm prova jagħmel xi ħaġa. Illum l-affarijiet kibru iktar għax is-soċjetà hija differenti li jsiru iktar affarijiet. Però nut li qed nagħmlu dan Qabel ma tinbidel il-mentalità, all right, mhux se jinbidel xejn. U għadu ma nbidel xejn, John. Għadu ma nbidel xejn. L-istess riżultati, kultant jiġi Kemm lajna milux 8, 6, 8. L-istess?
Meta konna naqraw. Eh, Mal-Holland kont kont kont kont. Minja bxejn lajna.
Eh, ma kontx labt, jien mbagħad kont labt. Wara tax wieħed. Mbagħad kont labt ewwej, konna tlifna wieħed bxej wara lajna. Mela.
U qed iġibu nies minn barra, coaches tajbin, qed jinvestu fin-nurseries, qed jinvestu fiż-żgħażagħ, qed jagħti kontribut lill-klabbs, lil dawn il-plejers li jilagħbu żgħar. Imma x'inbidel? x'inbidel? Le xejn.
Iġifieri, qabel ma tinbidel il-mentalità, u Ġon, mhux faċli tinbidel il-mentalità fil-futbol. Mhux faċli. Jiena kont ma' klapp li l-plejers kienu mħallsin ħafna. Meta kont indaħħalhom training fil-ħodu, igergru. Kont ngħidilhom din il-paga tax-xogħol u din il-paga ta' training. Imma mhux jien jew int, kulħadd, u għalhekk nerġa' niġi fejn bdejna, il-presidenti qed jinvestu flushom, qed jagħtu l-flus mill-familji tagħhom, qed jagħtu l-flus mill-business tagħhom. U jiġu majrin. U ma jdaħlu xejn.
U jiġu majrin.
Jien niftakar. Għax li jdaħlu jtu għamil klab. Jien niftakar, ħanajdlek, il-belt, il-sul ġow huma huwa il-bastun tal-pajis. Issu ġew kien spiċċa. Il-players kollha jaħdmu fil-fabrika. Jien ngħidlek xejn. Jiena ma kontx naħdem miegħu. Xina kont ngħidlu. Eh, futbol, futbol, xogħol, xogħol. Jiġifieri da, barra li kien joħroġ il-pagi, investa fil-plejers li jħaddimhom miegħu wkoll. Illum hawn min jagħmilha di. Hawn min jagħmilha di. Mela jiena kif niġġieled miegħek li inti qed tagħti kontribut il-futbol, mhux il-klabb, issejja nkunu ċari, John. Da jekk qed jagħti kontribut lil dak il-klabb, qed jagħti kontribut lil futbol. Mhux lill-klabb. Lill-futbol.
U hawnhekk li ma naqbilx jien. Hawn li ma naqbilx. Jien għalija jekk qed jagħti kontribut lil dak il-klabb, qed jagħti kontribut il-MFA. U din hija l-problema. Din hija il-problema. Imma nitkellmu fuq il-problemi. Li hemm il-problemi naf kulħadd. Imma jistgħu jtranġaw? Tista' ssir differenza? Il-problema hija il-problema hija jekk jiena u inti niġġieldu u ma nsibux it-triq tan-nofs, mhux intaħad bati, jew jien ħajbati, il-futbol. Il-futbol u kulħadd kif għad tajjeb inti għamel xi ħaġa tajba l-futbol. Jekk nitkellem fuq illum, li llum hemm Bjorn. Bjorn kien wieħed minn dak bniedem il-laki li kienu lilu l-involut fil-futbol u jħoss il-piż tal-klabbs. u b'hekk kien jagħti l-għajnuna il-klabbs u b'hekk jaf minn xiex jgħaddi klabb għax Bjorn kien involut fil-futbol Nazzonali. U inti barra kowċ ta' Ħal Qormi, issa qiegħed konsulent fil-Malta Premier mal-Anabela. Iva, u għalhekk dħalt fil-futbol. Mela,
ħani għaf sekonda mill-li nkompli nkellmek, ħal tista' twieġeb fuq daw ukoll. Daw li kitbunna fl-ewwel podcast. ċertu merċiqa Proset tal-programm. Ehm, da, dita interessanti. Xtaqt forsi xi darba xħatt ikollu l-kuraġġ jitkellem fuq it-tipjib fil-ground. Jien li nħobb immur il-ground xi ħaġa li vera żomni mill immur kull ġimgħa hi kif fil-2025 għadna nippermettu li nħallu nies sagħtejn idaħnu ġew ieħor. L-aktar futbol li nħobb insegwi huwa dak Malti, imma nieħu pjaċir nara logħba barra għax mhux permess tipjip. Irridu l-ground ikun family orientated imma tieħu tfal b'duħħan ġejn għal wiċċhom minn kull naħa. Tal-inqas ma nistgħux ikonna żona no smoking, mhux nispiċċaw nitilqu kmin u nispiċċaw nbidlu s-sid kemm il-darba għax xi ħadd jogħġbu jiġi jdaħħan dritt ġo wiċċna, jew nispiċċaw nilbsu l-maskla biex nippruvaw nieħdu ftit nifs. Anke pajjiż żgħir bħall-Estonja kien no smoking il-ground. Jekk f'Malta m'għandix il-kuraġġ biex nagħmlu ground no spoking, għall-inqas ikollna żona fejn nitħallaw naraw logħba u nieħdu n-nifs. Grazzi u prosit, John. Fil-fatt, ehm, Alan wieġbu qalli biex ngħaddi t-tweġiba tiegħu. Punt validu, nieħdu nota. Pero interessanti di, eh? Oħra. Ehm, mistoqsija naħseb tkun tajbija li ssir xi tip tajnuna biex jgħinu l-klabs meta jkollhom pjanat xi koreografiji in terms ta' permessi u għajnuna biex issir ġol ground. Mistoqsija oħra fuq il-ground tista' forsi ssir xi stand oħra faċċata ta' Tony Bezzina jew Centenary la l-istens qegħdin viċini ground fil-waqt l-istens bħalissa żgħar wisq. Hawnhekk wiġibni wkoll għalan is-sentini l-faċċar ta' emma ti tintuża għal muturi u l-informazzjoni li għandi mhux tal-MFA. Fini ma tistax. Hibs hemm training grounds li jintużaw għal warm-up normalment, mhux sajtuhom biex jitellu stand. Naħseb li stand li hemm ta' benzina fl-opinjoni tiegħi huwa tajjeb jien. Oħra, Prosit tal-podcast, eh, Josef Galdez, ah, il-ġurnalist. Welcome back Buzu, thank you. Il-Malta Premja qed tagħmel xogħol tajjeb, trid tattiri iktar nies il-ground u ground għad ikun il-ħarġa tal-familja kif kien fi żmien fil-passat. Hemm bżonn li jinbidel il-kalendarju biex jiġu aġevolati l-klabs li jikkompetu fl-Ewropa. Li qed ikellmu wara. Bla sekk iridu noħorġu mill-comfort zone u jispiċċaw il-klabs għawċin Milli jkollhom lik għalihom, eżatt kif għamlu Victoria Hospes is-seġun li għadda. Ma nafx x'għandha x'taqsam di. Għawdi x'għandu jkollhom lik għaliex le. Għaliex le.
Imma għalkemm ħajgħaddu għalkemm ħajgħaddu ħafna klabs minnhom ħajamlu bħal Victoria Hospes. Jien hekk ngħid, u diġà hemm min qed jaħdem. Naħseb għalhekk tefagħha jien. Dawn l-affarijiet jien ninħanbaq fuqhom aktar minn 20 sena. L-MFA jilgħab b'sistema ta' futbol għal iktar minn 120 sena, sistema li ilha antika u falluta, u fejn ma wasalna mkien fuq l-ebda livell f'dan l-isport. Oħra, ehm, if you don't mind, I'd like to suggest introducing a feature where the attendance, ed interessanti, dan għannowi l-attar Flores, da xtaq, talab li eh, nibdow najdu diġa tkellimt ma' Sandro Mikallef li qed jaħdem fuq ospitu li diha li nibdow ngħidu kull ġimgħa kull tim fil-Premier kemm kellu attendenza. Mhux biex ngħidu kemm hemm ftit, le, biex pereżempju ħaż-Żabbar kellhom 500, in-Naxxar kellhom 200. Tista' ssir għax ikunu jafu. Ħalli inti, ħalli inti. Iżomm il-kompetizzjoni.
Nżommu eh, statistika. Tim li jkun itella. Aħna aktar minnkom ikollna nies, ejja ħammorru ta' ħalli ta' eh, jistgħu jagħmluha. Nagħmlu competition fl-istess ħin, ejja ħantellu iżjed nies. Interessanti.
Daw l-affarijiet li qed taqra huma importanti. U kif ġiġa jiena, daw in-nies li qed jiktbu daw l-affarijiet, daw ikunu nies iħobbu l-futbol. U meta bniedem jgħaddi suġġeriment, Għax iħobb il-futbol. Let's go.
Interessanti. U jrid jara il-futbol jimprovja. Issa, ta' sigaretti naqbel. Bażikament 75% li tmur li tmur eh, il-grounds barra, inti mort. Ma tantx għadhom ipejpu u jekk ipejpu qed jaqbduh ma jidħolx iktar il-ground. Jina forsi ma naqbilx li jkun il-ground kollu le ħalli jidraw is-sistema. Però naqbel ma dak is-sinjur tajjeb li qal.
Però naqbel, min ma jpejjibx is-sigaretti dejqu. Mm. Issa jien kunu ċar. U l-problema hi, il-problema hi li għal da sinjur li mhux min ipejjeb ikollu jqum u jmur għalih waħdu, ikollu jqum ħaddieħor. Li l-etika tajt jekk jiena ħampejjeb, l-ewwel insaqsi min kien hemm ħdejja jdejqux is-sigarett. Jekk idejqu, inti tqum mhix l-ieħor, u tajjeb li jkun hemm l-erjas, u serraħ rasek, Alan huwa bniedem li dawn l-affarijiet jieħu pjaċir bihom u jisma', jisma', u jitgħallem u għandu għal qalbu n-nies li jiġu l-gra. Interessanti din. Għax Alan qed jagħmel minn kollox biex in-nies jiġu l-grawn iktar. Però, però, eh, u hemm oħra tal-Għawdxin, pereżempju, jiena nemmen li l-Għawdxin jista' jkun li hekk ħa jiġri kif qal Pero is-sinjur.
jiena għamil żmien ngħix hawn. Ivi, ivi. U għad għandi ħbieb u nitlaq kull ġimgħa. Illum l-Għawdxina xtilfu mal-qara l-Victoria Hospes, fest għamlu, eh? 100%.
Pasta marru Malta li ċampin sara ma rebħulhomx. Friendly, eh, qed nitkellmu. Għax illum Victoria Hospers għawdex jarawhom. Irrabjati għalihom.
Jarawhom, L-Għawdxin. jarawhom, Mhux tal-Victoria Hospers, jarawhom, jarawhom, tin kbira l-pajjiż, Pero jiena, jiena, jiena, jiena bniedem li nħobb għawdex, John. U koll għandhom president.
U għawdex, eh?
eżatt, u għawdex eh, nħobbu. Jiena, meta immur għawdex, xiex immur ta' spis, namra erbatijim, għamstijim, relax, dem immur nara l-futbol. U meta jibdew jajdu li kem jonf u flus, il-presidenti, eh? imma daw xieħdu l-ura. Dawk xejn.
Għaxin klab ma jieħu. 7.000 eh, jek jieħu l-jieħu. Mela, daw il-flus ta' mux ħajmorru fl-Europa.
Xej, kien. Xej. Et jinvestu. Iżuru dawra bil-coach. Bravu.
Iġviri daw huwa min jaħseb, min jaħseb li għandu jikompeti fil-lik Malti, min iċnajt ħazin, pero jek ħajsirek il-futbol għawċi se jispiċċa.
Naqblu? Le, naqblu.
Allura l-antikità tal-pajjiż ta' Għawdex jispiċċaw bla futbol. Tradizzjoni tibqem. Eh. Jiena John meta mort l-Amerika. Iżżażhom minn forsi jiġu jilagħbu Meta mort l-Amerika man-Nazzjonal monna narabu friendly, stidnuna fil-klab tal-Maltin. il-Klabb tal-Maltin, New Mimli York. Għawdxin. New York. U bdejt nitkellem magħhom, għaw, għaw, ġes, all right, int minn fejn int, minn għawdex, però insomma l-belt jien, inti minn għawdex, insomma bil-kirkara, inti. ma- Iġifri daw l-għawċ li jgħixu l-Amerika kollha fissati fuq il-futbol. U nafu koll li ċertu nies li kellhom il-biznis barra u l-lum ġew, kollha jinvestu fil-klab sawċin. U l-għawċin l-iktar li għandhom għal-qalbhom bħala teams, l-ħamru n il-belt. Ivi, ivi. Per esempio, għan sira ħafna, u mux għaxem Joseph Portelli, għabbe Joseph Portelli. Iva, ivi, ivi, ivi.
U issa peress li daħal Joseph Portelli u kol fil-futbol, iġifri l-għawċina tilkunu ħafna msemmin fil-futbol Malti. Allura daw il-klabs li għet joħorġu ħafna flus u isu eh, ma tantx qed ikollhom isem. Il-motivazzjoni ddejjeku. Nozgu, oħra. Ħanaraw. Proset tal-podcast. Eh, Issaqsi minn konċernat, meta beħsibna jirranġaw l-iskorbor tal-Hips Ground. Kellimna fuq għajna walan dik. Mela prosit.
Aru Casa ilu sentejn ma jaħdimx, plus li ntlabu logħbiet ta' kwalifikazzjoni Ewropej waqajna għaċ-ċajt mal-Ewropa. Għala qed jaħdem fuqha biex Fil-fatt għala nbagħat li hawn biex iwieġbu għalfejn ma jxandrux il-logħob kollu. Ifhimni John. Li qed jgħidu taw dritt il-PBS biex ixandar l-logħob kollu. Eventwalment mal-introduzzjoni tal-FVS li huwa l-VAR bil-fors jiġu jxandru kollha, bil-fors jiġu jittieħdu kollha. Il-logħob kollha għandu jkun live. Ġifiri, u suppost minn Novembru. U hekk u hekk qed jaħdmu biex biex isiru l-lobiet u.
Per eżempju, għalli dak li qed inti għaddejn diskussjoniet ma' biex tinxtara skorbo ġdid. Kommessi li jkollna skorbo ġdid dal-istaġun. Iżda finalment ir-responsabilità hi tal-ħibs. L-MPL qed tagħmel minn kollox. barra li tgħin il-klabbs finanzjarjament, tgħinhom ukoll fuq il-problemi, jien għandi informazzjoni li biex tibdel dik l-scoreboard, għax il-biraħ bdejt nitkellem ma' wieħed jgħat magħna, tiġi xi 40,000 din l-scoreboard tal-ħibs. U għalan qed jagħmel minn kollox biex eh, jgħinu l-klabbs biex isibu daw l-affarijiet. U U din hekk meta tagħmel discorbord tibda titfa' reklami. Fil-sponsors ma tiġiborhom xerbajn elf.
Le, u l-problema jibda kampjonat u ma jkollok sport. Eh, u l-kla u l-grounds ma tantx għandna. Per eżempju bdejt nara l-fixtures għandna ħafna grounds Ħafna logħob se nilagħbu l-ground tal-ħibs. Ħabba l-ħaxix. Eh, il-ground tal-ħibs. Issa jitfarraku.
Eh, kemm u għalla jbira kawek nagħti proset il-ħibs li l-ground qiegħed bellezza. Ma xadu ma biċċieta ta'. Dawk il-lobit kollha, issa l-MPL għadda problema. Fej se jintlab il-lob? Fej se jintlab il-lob? Fej se jintlab il-lob? Per eżempju, jekk jilabu l-belt, u jekk jilabu bil-kirkara, u jekk jilabu per eżempju l-ħamrun Fejn se joqogħdu n-nies? Min hi, ta' min hi l-problema tal-impjieg? Allura qed jippruvaw jagħmlu. Trid taħsibhom minn issa xi xita Żgur, waslet biex żgur, tibda. żgur.
Grounds m'hawnx hu. Għax imbagħad hemm in-nazzjonal. Mela, hemm in-nazzjonal.
Hemm in-nazzjonal u ta' għali. Taf kemm jintlab lobit ta' għali wara xulxin? Jiġifieri vera ta' għali għandna problema. Jiena kemm ili fil-futbol qatt ma rajtu ħażin hekk il-ground.
Għax ta' għali. Darba minnhom għamel żmienek. Però John ta' għali anka t-timijiet ta' barra jiena niftakar. Right? Dejjem ifaħruh it-timijiet ta' barra il-livell ta' pitch li dejjem kien.
Għawek ġifiri ma jfissirx għax inqala xi ħaġa issa inkisru tajjeb kollu. li kien hemm. Iva, ma- Jiġifieri, però dis-sikwazzjoni li issa l-lobit żdiedu ma nistax nagħti numru kemm hemm lobit minn għaliex 48 game. Jiġifieri, il-lobit żdiedu f'dis-sikwazzjoni li ġiet għali bħalissa eh, u hemm in-nazzjonal ukoll hu. U issa għandna problema.
Qed tifhimni? Problema sabiħa ma problema jekk il-ħamrun jgħaddu. Dik hija problema kbira. Tuħu pjaċir. Eħe, imma għax daw ridu dati oħra biex jirabu. Mela ma minn se jirab diġà diġà trasferita tal-belt. Mela, ħadd intlab nhar Għax il-belt jidu jiblu il Ħadd intlab.
Tminja kienu kontra l-belt. Għaliex? Iva, imma ħanajdlek. Jiena jiena fuq di tal-klabs Hawn, ġifieri, daqsxejn problema. Il-klabbs dejjem igergru. Jien niftakar fi żmieni. Aħna konna niġu bejn l-MFA u l-klabb. Le ma tmorrux mal-MFA, tiftakar John. Mela, mela, mela. U għax aħna nħallsukom u sebaħ u dala. Mela. Qed jikkritikaw, pereżempju, ċertu klabbs fuq il-kampjonat. Min ivvota l-kampjonat? Il-klabbs. U għal xiex?
Għax qablilhom.
Għax il-Ħamrun dejjem kienu b'saħħithom daw it-tliet. U min gawda? Il-Ħamrun. Ħamrun.
Tajjeb dejjem tajjeb jibqa'. Qed tipprova tifimni, qed tipprova tifimni.
Taf ħar referis u nagħlqu hawnhekk, ir-referis ma tgħid għax ir-referi kontra daw, kontra l-belt, kontra Bikirkara, kontra Ħamrun. Meta tara Għanna livell ta' kollu, staġun kollu, kollu xi U bla var.
Waħda favori.
Issa din hawnhekk Mario għaxa kiteb, għaliex il-var ħajibda minn Novembru, ma konniex nafu se jibda minn Awwissu lik.
Iva ma, inti ħana l-ġun. Iva, U l-var muġġej, imma l-var muġġej full. Le, xorta tajjeb kif ġej. Muġġej full, għaliex kif ġej. Iġa verina kellim mm. da xej mara, eh, semmejtu, tifimni. Biex iġib il-var ġun, mux faċli, mhux faċli. Xorta anke dal-vall li ġej għadhom qed jaħdmu fuqu. Għad ċertu pajjiżi jużaw da, allura inti taf kif jagħmlu, l-ewwel jittrenjawhom fir-referees u f'dawn l-affarijiet. Ġifieri, però konvint u persważ il għaliex l-għan ta' kulħadd huwa il-futbol Malti jgħinuh u l-klabbs jiġu jgħinu. Grazzi Ġesmont, irrid ngħidlek li għana nagħmel biċċa xogħol tajjeb ideffessilek fin-nofs minħabba l-fatt li inti ma kontx minn daw li lab ta' 16 sena il-futbol f'Malta bdejt b'gow kontra r-rabat mis-sek tisħi. U Bqajt dak żmien, dak kien futbol le, bqajt tevolvi ruħek għal futbol tal-lum. Allura, dak ġbart l-esperjenza u tiżida minn esperjenza Taf kemm taf fil-futbol qatt ma taf xejn. Però John, ħadd biex li ntqajt miegħek. Nis bħalkom huma importanti fil-futbol. Kif jien l-istess jibqajt nara il-logħba tal-futbol jgħidu ma żviluppax fid-dinja, mhux vera, l-logħba tal-futbol saret iktar tattika Il-coaches illum għandhom saħħ iktar mill-players, illum għaċem tliet erba' players jaqbżu sitta u jiskurjaw. Illum jilagħbu l-logħba minn wara ġeja differenti. Ma sabiħa wkoll. John, sabiħa u sabiħa.
Kif fuq il-Presidenti anka fuqkom ngħid, meta jispiċċaw dawn nies bħalkom li dejjem kelkom rispett lejn il-players kienet importanti. U jalla Bombini tik is-saħħa biex tibqa' fil-futbol. Nirringrazzjak Ġesmond nirringrazzjak tad-diskors tiegħek, nirringrazzjak tal-esperjenza qsamt magħna. Dan kien it-tieni podcast vera ħadd peċin nagħmlu u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla l-erba' fis-seba' ta' filgħaxija fit-tielet podcast. Jista' jkun ikun podcast ta' suċċess. Issa naraw li jkun miktub fl-istorja.